Trefwynt ar y blaen, mae Glyn Ebwy. Diolch i drod dde Evan Lloyd, ond i'r cefn, mae rygbi Gogledd Cymru yn mynd. Gareth Parry wrth y bôn, cymorth ar ei ysgw dde. A codi a mynd, mae fe'n neud ac yn croesi am gais cyntaf y gêm. A hwnna'n mynd i rygbi Gogledd Cymru a'r prop pen rhydd. Nhw ar y blaen. Dyma lle mae Glynebwy yn hynod effeithiol. Ieuan Morris a'r tafliad a fe sydd wedi croesi am ddeg cais yn barod y tymor yma. Mae fe ffansi yn arall ar olwyr mewn i'w helpu. A Ruther tuag at y llinell gais a drosto am gais rhif 11 am y tymor. Mae Ieuan Morris yn mynd. Glynebwy ar y blaen. Sgrym y gogledd Dan bwysau ond dwylo da. Billy McBride yn cael meddwl am gico, ond yn paso mae fe'n penderfynu wneud. Tal Taylor, fe'n cario'n gryf, mas o'r gefn y lawn o efyd i Caio Parry. McBride ar y tu fas, mynd am y cornel, torri'n ôl tu fewn. Odi'r cryfder ganddo i fynd yr holl ffordd. Odi, odi yw'r ateb am gais i rygbi gogledd Cymru. Hai Billy McBride. Dwi'n ei bwy nôl ar y drod flan. Pedwar pwynt tu ôl iddi maen nhw. Y gêm bwerus, tuff. Franchi yn cario. Lloyd. O, ongl hyfryd. Phillips yw hwnna'n bwrw'r ongl. Drosto am y caes sy'n rhoi Glyn Ebwy nôl ar y blaen. Am gêm ar bar geirias. 17 i 14 ar yr hanner o ddi i eglyn ei bwy, ond maen nhw'n ôl yn neud be maen nhw'n neud yn dda iawn. Morris, ail gais, deuddegfed o'r tymor i'r bachwr hoffus yn ymestyn mantes Glyn Ebwy. Deg pwynt o fantes gan Glyn Ebwy. Lan a lawr yn sydyn. Oedd Curtis Gregory. Morris yn torri. O, oh, dangos bod mwy i gym na sgori ceisiau. Dadlwytho'n hyfryd i Iwan Bowden a'r asgellwr yn croesi am gais pwynt bonus i Lenebwy. Yn ymestyn i Mantes a Ieian Morris yn creu am unwaith yn hytrach na sgori. Eisiau ymateb ar rygbi Gogledd Cymru. Sydyn mae'r bel yn y mas. Ar draws y cae o drod chwith. Billy McBride i Sam Jones. Hwna syth o'r cae ymarfer. Os na ffordd nôl i rygbi Gogledd Cymru, cawn weld am hynny. Sgrym nerth. Blaenwyr Glynebwy Bale yn saethu mas, Tuff yn ymateb yn gyflymach nag unrhyw un arall, a dwi'n meddwl bod y gêm bellach yn y bag i Lyn Ebwy. Muned neu ddwy sy'n ar ôl yn yr ornest yma. Sawl cais ni wedi cael wyth ar hyn o bryd. Dwi ddim drosto eto. Cam Davies ar y gic fox yna o dan i mae Dion Jones Maen nhw'n edrych am gais pwynt bonws, a trwodd mae'r cefnwr yn mynd. Os cymorth ar ei ysgol e, pawb yn trial dal y cefnwr, ond fe yn penderfynu mynd i hun, ond mae'n gallu cyrraedd. Odi am gais, cais y prynhawn i gefnwr rygbi Gogledd Cymru, Dion Jones, cais pwynt bonws. Mae'r chwiban olaf yn mynd ar Barc Geirias. Gêm a hanner yn Super Rygbi Cymru, sgôr terfynol.